Cwcio dy Nain! Dyma Jessie, Nain y lle. Mae di hen arfer cwcio bacon babs, paninis a swper chwarel, a dros yr wythnosau nesa mi fydd hi'n paratoi bwyd yn arbennig i chi'r cyhoedd. Ond, yr unig broblem, dydi'm yn gwybod yn union be sy'n mynd mewn i bob pryd, eto. Pan fydda i'n cwcio, na i jyst gofyn be dach chi'n ffysi o heno. Be sy'n fwya popular yn tŷ ni ydi salmon,

Ond, be da ni'n neud wthnos yma, Jessie? Wel heddiw ma da ni am wneud sweet and sour. Chicken fillets fydda i'n gwcio efo. Da chi'n beisio heini ag da chi'n roid o mewn oel ar y frying pan. A wedyn fydda i'n adio peppers, mionyn. Dwi'n neud y sauce fatha efo dipyn bach o fatha syrup a Pineapple juice, ar ôl iddo fo gwcio, dach chi'n torchi heini drosto fo, a wedyn roid o nôl i mewn wedyn, you know, probably dim yn rhy uchel, ond reit isel. Ma' hwnna'n mynd lawr yn champion, yndi. Bosib iawn efo QVR, ond heddiw mi fydd Nain yn defnyddio Python. Be?
Python? Lle ddiawl gei di Fison? Ti dal yna?
Mae'r python i'w weld ar gyfandiroedd Affrica, Asia ac Awstralia, mewn coedwigoedd glaw, ar greigiau ac yn yr anialwch. Mae'r neidr yma'n gallu tyfu hyd at ddeg medr o hyd, ac yn syth ar ôl deor, mae ei babis yn gorfod edrych ar ôl ei hunan. Ond be di hanes y cig?
Dim dyna be di hwn. Rhai sensi. Mae rhyw binc iawn de. Fatha salmon. Ond ydy o mor hawdd i'w dorri?
Cofio hwn de, dwi ddim dorri fe fyny de. Sbio rhyw groen a ni fe dda. Mae'n cael ei ffilitio'n iawn fe. O, wneud hwn cymryd dipyn mwy i gwcio. Pupur nesa. Mae'n neis efo salad, mae'n neis efo rwbath dydi? Mae'n licio ar banini, efo ham a caws a dipyn bach o sweet chilli, panini, mae'n neis.
Wedyn, anionyn. Jyst jyst isio gwcio fo'n ddel fy' 'na dipyn bach o grunch yno fo. Ti'm isio cwcio efo gormod ar ei fath efo peppers.
Gadael i'r llysiau ffrio ac amser i ddechrau meddwl am y reis.
Reit, mae'r reis yn cwcio 'wan. Ŵan dwi'n adio y python. Dwi isio hwn 'wan gael ei gwcio yr un sydd yma yn sydyn. Ond dyw Jessie ddim yn hapus. Mae o fod i fynd i popty yn iawn 'sti efo gwcio. Mae chicken yn cymryd llai dydi? T'mod? Fydda i'n cwcio chicken yn sydyn fatha ti'n deud achos ti'm i fod i handlo fo lot. Sgwn i o lle ddaeth y neidr?
Os gen ti syniad lle ma'r neidr 'di dod? Sir Fôn. Can blydi Titans yn Sir Fôn. O fe ddim yn hir rwan.
Reis yn barod a rhoi'r cig yn y pot. Wan fi'n adio'r llysia. At a Python. Cyn ychwanegu y sos pinafal. Yn drio tamad o'r cig mae yn hun. Ei fennol de. Oh god. A chewing gum o allan hwn.
Ond mae yna rhywun wedi ogleuo bwyd o'r gegin.

Chris dyma ni.
Paid a ffonio fi os fydd ysbyty Gwynedd heno ie?
Nes ymlaen! Ti trio sweet and sour? Be fydd cwsmeriaid siop anifeiliaid anwes yn feddwl o bryd Python Nain? Python.
Cwcio dy Nain! Yn gynharach ar y lle, cafodd Nain Jessie her i gwcio pridd sweet and sour eitha gwahanol. Be?
Python? Sbia ar ei groen a nira. A rŵan mae'n amser i'r cyhoedd gael blas.
Eitha anodd de. Oh God!